Croeso i amser stori atebol. Heddi, dwi'n mynd i ddarllen stori aruthrol iawn i chi gan David Walliams o'r enw Yr Arth aruthrol. Ydy pawb yn barod? Ydych chi'n siŵr? Iawn, newn ni ddechrau de. Ymhell bell i ffwrdd ym mhegwn y gogledd, roedd eirth wrth i'w nofio yn pysgota ac yn rhuo. Roedd un arth fawr flewog iawn yn gola hoelo ar ei phen ei hun yn ôl ei harfer ar fynydd iâ. Wrth orwedd yn anhapus, roedd yr arth wrth i bodd yn poweni pysgod blasus i mewn i'w rheg o'r môr. Ych, dyma beth yw bywyd braf! echnneidiodd, wrth syrthio'n araf i gysgu. Ond pan ddeffrodd yr arth wen, roedd rhywbeth trychu nebis wedi digwydd. Rhaid bod yr arth druan wedi byta gormod i ginio eto, oherwydd roedd y talp o iâ lle roedd hi'n gorwedd wedi torri'n rhydd o'r mynydd iâ. ac wedi nofio i ffwrdd. Erbyn hynny, roedd yr Arth Wen wedi teithio'n bell iawn ac yn cael ei hyrddo'n ôl ac ymlaen gan y môr mawr. Oh dear! Oh dear! dywedodd, wrth iddi siglo a syrthio ar don enfawr. Doedd pethau eriod wedi bod cyndrwg, ond ro'n nhw ar fin mynd yn waeth, yn waeth o lawer. Wrth i'r arth wen gael ei gyrru tua'r de, dechreuodd y môr gynhesu a chynhesu, gan beri i'r talp o iâ doddi, ac ath yn llai ac yn llai. Cyn pen dim, doedd y talp yn ddim mwy na siwgwr lwmp. O diar, o diar, o diar! dywedodd yr arth wen wrth iddi syrthio i mewn i'r môr. Sblash! Cododd yr arth ei phen uwchben y dŵr, ac wrth lwc, gwelodd dir ar y gorwel. Ew diar, ew diar, ew diar! Gyda'i holl nerth, fe badlodd yr arth tuag at y tir a chyrhaeddodd y creigiau oddi blino'n lân a'r tonnau'n torri o'i chwmpas. Clywodd siffrwd yn y goedwig tu ôl iddi. Siffrwd! Siffrwd! Siffrwd! Yn sydyn, gwelodd yr Arth Wen gannoedd o lygaid yn rhythu arni o'r tywyllwch. Yw diar, yw diar, yw diar, yw diar, yw diar mi! sibrydodd yn ofnus. Doedd pethe eriod wedi bod cyndrwg, ond ro' nhw ar fin mynd yn waeth, yn waeth o lawer. Daliwch hi! gwaeddodd rhywun. Ar hynny, fe ruthrodd canodd o eirth rownd blewog tuag ati. Wah! gloedded yr eirth fel milwyr ar faes y gad. Daliwch yr anghenfil aruthrol! gwaeddodd yr arth leiaf o'r cefn. O, beth yw anghenfil aruthrol? O, dyna beth yw e,

Gwelodd yr Arth Wen goeden fawr iawn o'i blaen ac fe ddringodd yr holl ffordd i fyny i'r brig. Siglodd y goeden dan bwysau'r Arth Wen. Ond fe ddaliodd yn y pren am 'i bywyd wrth i'r eirth brown agosáu. Ew diar, ew diar, ew diar, ew diar, ew diar, ew diar mi! dywedodd yn ofnus. Daliwch yr anghenfil aruthrol! gwaeddodd yr arth leiaf drwy ei dannedd miniog. A wnaiff rhywun arall ei ddal? Mae'n rhy ddychrynllyd! cwynodd yr arth a'r trwyn mawr gwlyb. Dydw i ddim yn ddychrynllyd! gwaeddodd yr arth wen. Wyt mi rwyt ti! dywedodd yr un bach. Mae lliw rhyfedd ar dy flew. Wel, dwi'n meddwl fod lliw rhyfedd ar dy flew di! Gwylltiodd yr un bach. Dringwch y goeden! gorchmynnodd. Dydw i ddim yn hoffi uchder, atebodd yr arth a'r trwyn mawr gwlyb. Digiodd yr arth leiaf a gafai mewn brigyn mor fawr â hi ei hun. Taflodd y brigyn at yr arth wen.

Gweiddodd yn bryderus wrth i'w phen ôl mawr blewog daro pob cangen ar ei ffordd i lawr, nes iddi landio ar gangen fawr ystwyth, a bownsio'r holl ffordd yn ôl i frig y goeden. Doedd pethe eriôd wedi bod cyndrwg, ond ro'n nhw ar fin mynd yn waeth, yn waeth o lawer. Plygodd y goeden dan bwysau trwm yr arth wen. Crafangodd yr eirth brown y boncyff a'i phawenne. Daliwch â'r anghenfil aruthrol! gorchmynnodd yr un bach. Collodd yr eirth brown ei gafael yn y boncyff, ac fe sythodd y goeden yn ôl yn sydyn. Twong! O dear! sgrechiodd yr arth wen wrth wibio drwy'r awyr. Dacw anghenfil aruthrol yr awyr! dywedodd yr Arth a'r trwyn mawr gwlyb. Mewn dim o dro, roedd yr Arth Wen wedi syrthio'n ben dra mwnnygl i bwll mwdlyd. Fflatsh! Ewch! Daliwch yr anghenfil aruthrol! gwaeddodd yr Arth Leiaf. Oh dear! Oh dear! dywedodd yr Arth Wen wrth iddi sefyll ar ei thraed, a hithe wedi gorchuddio â mwd. Doedd yr Arth Wen ddim yn wyn bellach. Arhoswch! Nid anghenfil aruthrol yw hi, ond arth! llefodd yr un â'r trwyn mawr gwlyb. Arth aruthrol! gwaeddodd yr un leiaf. Cododd gwên fawr iawn ar wyneb yr Arth a'r clustie llepa. Nid peth aruthrol yw hi, ond pishyn. Diflas! dywedodd yr arth leiaf yn flin. Mae'n ddrwg iawn gen i am godi ofn arnoch chi, dywedodd yr arth â clustiau llipa. Y gwir yw fod ofon arnon ni. Mae pob arth ar yr ynys hon, welwch chi, yn frown. Mae pob arth ar fy ynys i yn wyn, dywedodd hi gan bwyntio tua'r gogledd. Dwi'n hoffi eich blew gwyn yn fawr iawn, dywedodd yr arth frown wrth sbecian ar ben ôl mawr blewog yr arth wen. Dwi'n hoffi eich blew brown yn fawr iawn! Dywedodd yr Arth Wen wrth sbecian ar ben ôl mawr blewog yr Arth Frown. Ych a fi! llefodd yr Arth Lleiaf. Rhwbiodd y ddau eu trwynau i ddangos 'u cariad at ei gilydd. Roedd yr adar yn trydar yn y coed, y pili palod yn hedfan yn hardd, ac ar ben pob dim, roedd enfys fawr yn pefrio yn yr awyr. O'r diwrnod hwnnw ymlaen, fe dreuliodd y ddau gariad bob un dydd a nos yng nghwmni'i gilydd. Doedd yr Arth Wen erioed wedi bwyta mêl o'r blaen, ac roedd yn blasu'n hyfryd. Doedd yr Arth Frown erioed wedi blasu walrws o'r blaen, Ac er nad oedd yn blasu'n hyfryd o gwbl, ni ddywedodd ddim wrth ei gariad. Ath y ddau i Drwmgwsg dros y gaeaf, a hynny drwy roi cwtsh mawr hir i'w gilydd mewn ogof gynnes. Doedd pethe eriôd wedi bod cystal. Ond ro'n nhw ar fin mynd yn well. Yn well o lawer. Yn y gwanwyn, cafodd y pâr dorllwyth o eirth bach hyfryd. Roedd gan yr Eirth Bach i gyd flew o liw gwahanol, yn wyn ac yn frown, ac roedd Mam a Dad yn caru pob un ohonyn nhw yr un fath. Dyma beth yw bywyd braf! ochneidiodd yr Arth Wen. Ti'n llygad, Dyllu, cariad! atebodd yr Arth Frown.